Iseɛdiyen ad ttifrat ala xaṭer ad ttusmin d arraw n Rebbi. D iseɛdiyen win ittuqahren fedma lḥeq, ala xaṭer ddula n yigenwen nsen.

Ad tikkun saḥa i tebratin-nwen wwḍen-d alamma dagi deg Monte Carlo. Kra nniḍen deg-wen ur d-iketben ara, ɛni tettaggadem neɣ ur teẓrem ara acu ara texmimem ɣef lexbar lxir-agi? Kra nniḍen deg-wen tketbem-aɣ-d, lameɛna tibratin-nwen ur d-sɛeddayent ara alamma dagi.

Ay nafḍax tarwiḥt yu. A Sidi Ṛebbi fell-ak ay ttalkeɣ, ar ur neḥcameɣ, ar ur iyi-ɣelben iɛdawen yu, win i k-ttraǧun ur ittneḥcem ara, wid ixedɛen bla ssebba ad nneḥcmen, a Sidi Ṛebbi ssenɛet-iyi iberdan-ik, sseḥfḍen-iyi iberdan-ik ireqqaqen, sselḥu-iyi di tidet-ik, Seḥfed-iyi, imi d kečč, ay Ṛebbi, leslak-inu, ttraǧuɣ-k s ṭṭul n wass. Mbeɛd acḥal iseggasen, d Lmasiḥ yenna-yasen i ṭṭulba-s. Ad tesɛum ddiq di ddunit, Lameɛna ẓẓuret, nekkini ɣelbeɣ ddunit, ad tesɛum lɛafya dagi.
Nezra lḥad-agi iɛedden, Belli nesɛa aɛdaw-nneɣ Cciṭan, d netta bezzaf yewɛaren, ibɣa ar isexser tudert-nneɣ, a yessenger. Aɛdaw-nneɣ isem-is Cciṭan, Iblis, netta isennufeq i Sidi Ṛebbi, ittaggu i lḥeq irkul, iɛṛeḍ imiren wid itebɛen d abrid n lḥeq, abrid n Sidi Ṛebbi. Ittwakteb deg wawal Rebbi, axessim-nwen d iblis, itezzi-yawen am yizem irɛaden, ittqellib anwa ara yečč asutets s laman ineṣṣaḥen. Nerkeb tikwal am yizem cciṭan illa, ittḥewwis imi yebɣa ad yeṭṭef ul-im merra, ittruḥu bla ameksa. Nezra imir-a aselḥad deg yiɛden, ula d Masiɛ n Ssid ittuqaḥer deg wasmi yella dagi f lqaɛ, lameɛna cciṭan ur as-izmir ara wacemma, d Lmasiɛ iɣelb-it, baqi iǧhed fell-as. Cfiɣ ɣef wacu i d-tenna Lalla Werdiya, Nekkni ur nezmir ara a nɣelleb cciṭan s tezmert-nneɣ, netta i d-jehd akter neɣ, lameɛna ma yettili Rruḥ Lqudus deg ulawen-nneɣ ula d nukni nezmer a nɣelleb tazmert n Cciṭan. Lalit awal-nni i d-tenniḍ a Sadia, deg wawal n Rebbi nufa awal-agi, d Yeḥya i t-id-yennan, Ur ruḥemt ara ay atmaten, ma kerhen-iken wat ddunit, Lmasiḥ yerna yenna-d, Ma kerhen-iken wat ddunit, isnet, kerhen-iyi uqbel nwen. N zik, ma yella d Lmasiḥ deg ddunit, ifhem belli ar iɛateb s leɛtab tameqqrit, ibbwas, isseḥfed-asen i tulbas, yenna-yasen.
Yessefk-as i mmi-s n Bunadem ad yeɛtab nezzeh, ad t-ḍeggren lawqal lmuqdimin imuqranen d lɛewluma Ad t-ɣɣen deffir telteggam a d-yaḥyu. Inna-yasen, Ayagi ɛinani. Buṭrus iwwi-t weḥd-s yebda iwlum-it, lameɛna iqelleb iman-is isekked ṭṭulba-s, iluwem Buṭrus inna, Ṭixer fell-i a Cciṭan! Mačči d ixmimen n Rebbi ay tesɛiḍ, lakin d win n bunadam kan.

ilawen kan fell-ak As-d, as-d, as-as laman Yettafeɣ ɣer leslak
Sebɛa mi yiseggasen uqbel talalit n Masiḥ, yekteb nnbi Yecɛya, Alaxaṭer axemmem n Sidi Ṛebbi mačči d axemmem-nwen, iberdan-nwen mačči d iberdan n Sidi Ṛebbi. Tura nezra ula d Lmasiɣ inna-yas i Butṛas, Taxaf a Liya, a Cciṭan! Mačči d ixemmimen n Ṛebbi i tesɛiḍ, lakin wid n bunadem kan. Dɣa isawel i lɣaci d tulbas, inna-yasen. Ma yebɣa walebɛaḍ a d-iṛuḥ deffir-i, a d-isbel iman-is, a d-yeɛbi ṣṣalib-is, a d-iyi-tbeɛ. Win ara yebɣun ad d-isellek tarwiḥt-is, ad d-as-truḥ. Lakin win ara yesruḥen tarwiḥt-is f ddemma ula ok d nnǧil ad t-isellek.
Ussan-agi yellan Lezzayirin ak terbwakt tteklen af Lmasiḥ n Sidneɣ. Lameɛna nutni akk zran belli ad d-yaweḍ uqaher. Win yumnen Lmasiḥ ad ittuqaher fedma gismis. Yiwet tmurt tla Malika, ula d tagi tettuqaher fedma gisem n Lmasi. Saɛdiya, beɛdkem, ḥku kan ayen as yedran i teqcict-nni. Malika tezdeɣ deg uxxam n baba-s tesɛa waḥed a temṭac deg leɛmer-is. Yiwen wass ilindi tsel i lexbar lxir, Tuɣal tfehhem belli Dal Massir i d-ifkan timgerdt-is fell-as. Gul-is tebɣa ad tqerreb ɣer Sidi Rebbi. Tuɣal tedɛa Sidi Rebbi, tessuter-as leɛfu n ddnubat-is. Deg taẓallit-nni-nnes teqqar, A Sidi Rebbi ay ixelqen, ɛfu-yi imi nekkini d tamednubut, ɛfu ddnubat ninu f wudem n Sidna Ɛisa Lmassir, sfu ul-iw s baṭel akk. Amen. Malika tebɣa s inafsawen ad tetbeɛ win i tt-iḥemmlen. Ẓran annect-agi lwaldin, lwaldin-is rfan fell-as. Deffir kra n wussan, illuɣem-itt baba-s.
Lameɛna tenna-as i baba-s. A baba, ḥemmleɣ-k kečč, ḥemmleɣ Imadiren. Lameɛna ḥemmleɣ akter Sydney-inu, almasir ifkan tudert-is fell-i.
Baba-s ireffa s urrif ameqqran, iɛeggeḍ fell-as, yuɣal ur iḥemmel ara yelli-s, yebɣa ad tt-yesṭaxxer seg uxxam, ikerh-itt maḍi. Acuɣer baba-s n Melika iqaḥer-itt akagi alma ibɣa-tt ad tt-izɛa deg uxxam-is, ala xaṭer baba-s ur d-iruḥ ara tafat, iqqim kan deg ṭlam.

Dway aḥkam-nni, mi d-yusa tafat ɣer ddunit, imdanen n tlem ay ḥemmlen wala tafat, alaxaṭer lecuɣal-nsen diri-ten, alaxaṭer kul yiwen ixeddmen ccer ikreh tafat, ur ittas ara maḍi ɣer tafat amer ad dehren lecuɣal-is, lameɛna win ixeddmen s lḥeqq ittas-d ɣer tafat.

ad sutren taktabt-nni isem-is Menaces et protections deg tebda n Lerwardiya Lexba Lxir, boîte postale 349, Monte Carlo, Monaco. Ad ken-ibarek Ṛebbi akken iɛawed ad urtagi ad ilin d inigan-ines. Cfut ɣef d awal n Sidna, aql-iyi ttiliɣ yid-wen kul ass alamma d alaxxar n lqern.